כ'הער נישט. בעט דעם אייבערשטן זאלסט קענען חתונה מאכן די קינדער יונג. ווייס מיינט קאלט.

האט זיך דער רבי געמאכט א כלב בגדי שקף צו מארטש. א הונט און א ציגעלע האבן געטאנצן א מארטש. דער רב האט זיך אויפגערעגט אויפן רבי און אים געגעבן אזא קלינגעדיגן פראסק. דער רבי האט זיך צעוויינט. אפאר טעג שפעטער די רב איז אוועק געפארן און ער פארט אזוי נישט געהאט די פארמאכטע קאר און פארט אזוי פאר פערדע וואגן אזוי לאנג ער שלעפט זיך קען מיטהאלטן די נויז אין די זייטן הערט א זיסע קול אין וואלד האט ער אפגעשטעלט הערט ער ווי איינער דאווענט איינער זינגט אזוי שיין צום אייבערשטן. זייער זייער אינטערעסאנט געווען, איך וואלט נאכגעהערט דעם קול. הערט איר א איד דאווענט, נישט קענען זען, זיי ווענדט צו א בוים מיט א טלית, זינגט פסוקי דזמרה, מורא'דיגע מוזיקעס, ווי די געהערט דארט האט געהאלטן ביי די הללי שמיה וארץ ים.

איך וויל גיין דערציילן ביי ש ס, זאל זאל, ניין בשום אין אופן, כ'בין נישט מוחל. איך בין מוחל אז דו פארציילסט נישט, אבער ער האט איינגעבעטן איך זאל קומען צוריק גיין צום שווער און זאגן אז אז ער זאל זיך נישט מישן. יעצט האבן מיר נישט קיין השגה אייניג פון באר שבע קודש, דאס איז פייער. ווי איז ארויסגעקומען די מעשה? יארן שפעטער, דער רבי חי וקינג האט געטראפן חייקל,

דאס איז איין זאך פון דעם משל, נאכדעם האט מען נאך א זאך אין די למדו, אז א אדם שדאגה מלמעלה למטה מלמטה למעלה, אז עס זאל אמאל ארויפקומען א א, קענסט די מעשה? ס'איז בלויז די בגידה? האסט אויך געטראכט פון דעם? ס'זאל ארויפקומען א מטורף צום הייליגן אוהב די בגידה אינדערהיים, די א די הק', דער רבי קען מאכן אויף צו אים, יא? יא?

די ווארט מיך דא מיטן האק און איך גיי אראפ און איך שפרינג ארויף איז ער אראפגעגאנגען מ'האט גערופן די פאליס מ'האט אים מ'האט אים איינגעשפארט די מעשה האב איך געליינט אין ספר אידישע חכמות פון פיקחות אלץ קינד ס'גייט נישט ארויס פון קאפ ס'גייט נישט ארויס פון קאפ אזא קלוגע אזא קלוגע ענטפער שפעטער ווען מ'איז קרוב געווארן צום רעב האב איך שוין געטראכט אז דא ליגט אין אים נאך טיפערס. אראפטאנצן, זיך אראפקלאפן איז נישט קיין קונץ. זיך אויפהייבן דאס איז א קונץ. דאס דאס האט רבי גדעון געזאגט. אראפטאנצן איז נישט קיין קונץ. א אדם ותענוג לשדוד בין למעלה למטה, און למטה למעלה, איך טאנץ ארויף. דער יצר הרע ווארפט מיך אראפ, און איך גיי זיך צוריק אויפהייבן צום אייבערשטן. וויאזוי? איך גיי נעמען א דף גמרא, איך גיי לערנען א דף גמרא. די ביר איז זאלץ. מרן שרייבט זיין אשר בנחל א מורא'דיגע זאך, ראש חודש נאמאן געזאגט, הער א לשון, אלעס לאז די סמך מ טון די מענטש, נאר עפן נישט די גמרא, דו ברענסט אים אפ מיט דעם. אודה לשם כי טוב כי לעולם חסדו.